Wani nsuma o, just a circle. Ni ade no anyi steady. Oni ba on so dance o mfimfini.
Ah, nipa na efum. Ana ofum a onni ne ho bi anso na wala wo so so de. Ɔno na ɛyɛ a na ɔwɔ brɛ. Na deɛ ɔhu na ɔpa akyɛw deɛ, ɛmu sɛ ɛde kyɛ no. Ɔbaa pa bi, ɔbaa sɛ wa, ɛsɛ ɔbaa pa bi. Ɔyɛ maa mi nsi wo fam, ɔti kɔ sɛ obi anim. Hwɛ, maame na maame na no wɔ MC wate. Ne pa ma akyɛw ma mi wate. De gya to esiw so. Paw mo no ahyɛ ma moate. Mafom no. Mayɛ nneɛma a from ha se a medii kan huu no na matwa no ntorɔ saa ara bɛpem nsa mmere. Mayɛ mayɛ no nneɛma a ɛho hia akyɛ. Nka mefata sɛ kɔbɛfrɛ me koraa sɛ bia nka me ne no koraa na ɛnyɛ ma anaasɛ bi a ne ba papa koraa. Nanso no, nnipa a na ɛfom. Ɔmfa nkyɛ me na Mintumi mmɛn me ba no kakra, woate, na ɛtɔ da ara na mifii sɛ mebɛn akwadaa no. Nanso so no, nam susuasua a ɛwɔ me ne me yere ntam nti no, mekɔ a yɛnkɔ. Tumi sɛ maduru paa, nso minnui. Mede ɔdawuroma bekura wo nan. Wɔ apa bi, mesɛ ɔpa ama no kyɛ ma mmoae.
Papa, Gemini yi mu wo na ɛto nkyɛn no. Ah, Gemini na Gemini.
Ka deɛ ɔbɛ wo ka no ka kyerɛ no.

Nnyɛ akwaa na ɛwɔ yɛn ntam a, nka me ne wo mmienu koraa no, mehwehwɛ sɛ nka yɛn sunsum koraa betumi ahyia wɔ baabi bio da. Ɛyɛ akwaa no a ɔwɔ yɛn ntam no nti. Ɛnti me ne wo nni asɛm. Sɛ ɔno na ade kɔfefa no so sɛ ɔmmɛpam akyɛ wo no, me no, wo kɔ m'awa aguantoɔ no, wo ho adwene firi me tirim akyɛ o. Ana ɔsan bɛdi saa nsɛmfum wei wɔ obi fie no?

Me nkɔ kan wɔbɛka sɛ gyama no de baeɛ. Wokɔ kan.
Wo nua na de no baeɛ. Me me efie ha yɛ me fie. Me se pam no me me mpɛ sɛ me de ma no bɛtum. Me mpɛ kasakasa biara nti na me de ato w'anim no. Nti wɔn wayɛ dɛ. Wayɛ dɛ sɛ nti me ntena hɔ nom. Me ntena hɔ nom na mo nni saa nsɛm no nkyerɛ me. Na me gyina hɔ na wo do tii to no so na wo nsa to trafo no so na sɛ kai na kasa kai kai kai kai kai asɛ yɛtia na yɛase. Me se me ntimi. Kyɛ sɛ deɛ mo yɛ no mo hyɛ me abufuo. Monhyɛ me abufuo, pam no. ɛsɛ sɛ wo nima no kɔnti asɛ wohu biribia na aboa fu ho saa because sisei no obiara nim sɛ wo nam ne wɔ ɔno a ɔno no ɔnye mi ɔno wɔnka da bi nhyɛ mu sɛ sɛ meba bɛda ne nkyɛn koraa da anaasɛ bia si ɔno bisae ɔno ɔde kan ka dadaada sɛ akora no nya wo ne wie a mekora wo no ne me biribia yɛ ɛti saa nkɔmmɔ nkɔmmɔ wei sei no wobɛto sɛ yɛwɔ hɔ a nkyɛ ɛfi ha na ɛnyina ɛwɔ

Ada mo na mo bɛka ma hyɛ dɛm. Aha sɛ moral moral.
Wote asɛm na meka kyɛw no.
Mintimi nhwɛ na ada wo wie a miminim deɛ wobɛyɛ. Ah pam no. Na kan ho sɛ me so wo ba hyɛ me yam. Saa deɛ na mo te hɔ yɛ na wɔ sɛ woyɛ me bi. Oh, na sɛ no deɛ me ne wo hyɛ hɔ a yɛyɛ deɛ ɛboro so. Na me yɛ mfiri hɔ koraa ba yɛnyɛ ne nane yɛyɛ. Me mɛka wahyɛ dɛm alɔke wo me ma wo mpie koraa na wabɛtena hɔ hɔ ɛno deɛ kae sɛ wonim sɛ wonim deɛ metumi yɛ. Mese ah? ɛno nso deɛ meyɛ anaasɛ meyɛ meyɛ aba ɔkorafoɔ so. Nipa a wonim me dada nso wopɛ sɛ wobɛsɔ kanea hwɛ m'anim. Yɛ mpakyɛw mesrɛ.
Wonim deɛ metumi yɛ.
Mesrɛ.

Wososo a wonni hwee wɔ hɛn. Ɛne sɛ ee sɛ akɔ deɛ sɛ wonni sika ɔte sɛ odwan ti sɛ me susususu te sɛ wie nti aboa me ama me te sɛ me ti nti sɛ odwan ti a deɛ yɛ ama mahu sɛ m'adeɛ bi so wɔ mfa so. Ɔde gyaa ne mma.
Ɛna me nso ɛna meyɛ panin. Nti sɛ biribi rekɔ so wɔ fie ha na sɛ mempɛ Mempɛ sɛ mehu a ɛwɔ sɛ meka. Metia wɔn nyinaa ne sɛ, Amono, mepɛ sɛ wofiri fie ha. Woaba w'adamfo hɔ kakra. Ɛyɛ, kɔ. Efie bɛn mu?
Sista, Amono mfiri ha na mfiri ha kyena o. Me na mede no baeɛ. Wɔte me te, ɛnyɛ wo te na wɔte. Nti wɔte me nkyɛn. Ɔmfiri ha nnɛ, ɛmfiri ha kyena. Na wɔn akoma bra fam. um, Starmer, wei deɛ meda wo ase paa saa nyɛ hwɛ kora nyɛ obiara na ɛbɛbie ne pono ama wo sɛ bra bɛtena mu. Ɛwɔ mu sɛ um, maame sawa na ɛde me baayɛ deɛ nso so yɛ baa nkwa na wokaa sɛ ɔmpene ma mentena ha a nkasa bi menni asɛm biara ka. Ɛwɔ mu sɛ fie no yɛ mo mmienu mo deɛ adeɛ nso so wo ama no approve a ɔntumi mfa menyɛ dɛn ɛmɛtena ha. Nti no, meda wo ase deɛ ɛdi kan. Sɛ woka sɛ menkɔ no koraa deɛ ɛnyɛ problem. Ɛnɛ yi ara, woka sɛ menkɔ koraa mɛtumi akɔfa me nneɛma akɔ. Ɛyi hɔ no, baabi a na wɔ no. Baabi a mekɔ deɛ hɔ no, wɔ ɛfa ho bɛyi. Ah, okay. Ah, baabi a mekɔ no, wɔ ɛfa ho. Ɛna meka no. Matwɔ ma me ne sista no nkasa.
Efie wura na me ne ne kasa, na ɛnyɛ wo. Ah. Ɔmo no, yɛ ahwɛ sɛdeɛ wobɛsi ne ne kasa yie. Sɛ sista no sɛ asɛm a woka yɛ wo ne me mmienu, but asɛ the way a ɔde n'ano bɛto mu no, Nti ɔde wei deɛ bɛso ɛne deɛ. Ɛdi wo nyia n'ano ne kasa.
Ɛne deɛ wo deɛ mpakyɛ.
Wei nyinaa ka ho bi nti na meka no asɛ wo kasa so wɔ sosososo amo no mepɛ sɛ me ne me kunu yɛ tena fie ha in peace. Wote deɛ mekyɛ wo n'ase. Mepɛ sɛ yɛ nya yɛ asomdwie. Ne nyinaa ka ho bi na mepɛ sɛ wo firi fie ha no. Ah? Starman. Kasa ne dɔɔso. Starman, mede mate. Ɔn sɛ ɔkɔ adepɔ deɛ, eh, wodi bem wo fie na obi de ofie wura se tu firi ne fie a na adeɛ mebɔ a, ɛdeɛ asɛm kwan na akɔ ka. Tu ne deɛ mɛkɔ na meke sɛ ɔka sɛ awia yi kura mesesa me nneɛma a, mɛda wase. Mɛda maame sɛ wase na mekɔ na mmom. Me nkɔ nya kwabra bɛ ko wɔ fie ha. Me nkɔ nya kyɛ sɛ me ba papa. Ei! Obi dum bie kwabra bɛ ko. Bɛrima a me ne ne bɛwo bɛrima ni mo nya fo te sɛ kwabra bɛ ko. Ei obi dum bie. Daakye hene. Hwɛ bɛrima hwɛ bɛrima si mu gyerɛ. Hwɛ ne tuntum. Ei! Me ba me ba bɛbɔ wo sɛ so wo tenten wo tuntum. Ayi daabi daabi daabi bi ntumi nkɔ nya ne ha. Ɛne deɛ. Nye ne yɛ wɔ village wɔ no. Kɔm nana. Ah me ne waa ɔho me ne ne na bɛfiri ha sɛ kɔ because na mehwehwɛ no na nyankopɔn adom wɔde maa me sɛ waa ɛbrɛ me a nyankopɔn opiapia mati kɔ ara ma mebɛhu sɛ ha na kɔbra bɛɛko nti wabɛhu m'adeɛ a me dɔ. Merekɔ agya ne ha ayɛ dɛn? Kwabena sɔ me nsa. Sɔ me nsa.
Merekɔ agya ne ha ayɛ dɛn? Ti me ne me ne ne mmienu sɛ yɛn kɔ deɛ a anaasɛ wa mɛbɔ a. Oh, of course mekɔ akaaka na ma wɔ cause me hia no wɔ me nkyɛn. Aha ɔbɛn gugugugu sɔ ma me a mekɔ a wɔ so a me mmere. Eti kwabena wei deɛ mekɔ deɛ na kyɛ sɛ me ne mmienu nyinaa na ɛkɔ nti no.
Why sister?

Yɛ mmienu no nyinaa na yɛbɛyɛ dɛn? Yɛbɛkɔ. Nti woatumi asɛ bi kakra nso. Wobaa he?
Ei! Wei na na ne nsɛm ɔmmerɛ. Na wei na ɛbɔ gɛɛ. Oh, baabi a mebɛka na kuri deɛ obi ɔbɛma me bi. Na ne deɛ sɛ ɔsɛ wogyeeɛ. Wate aseɛ? Nti memmɛsom saa na wonkɔ. Sɛ wogyeeɛ. Nti ne deɛ.